Vawiin hian kan zin dawn a, ka thian te, ka zunpui tur te kan nghak mek a, hei an nghak ve ran a ni, an rawn thleng tep tawng chu mah mai an rawn thleng e.

à, zero point a kan thian then khat ten min lo nghak leh dawn a kan lam chho dawn mek ani voina hianin lunglei thlen hman kan thum chauh va à, naktuk atanga eng eng emaw tih chana kan program ta chu zir tawp leh inrin ni zawk ani mah mah a erawh chu kawngte that lo vangin kal hma deuh a muang chang a lo in chet lawk kan ngai vangin ti hian muang chang in vawilah kan chhuak phei phawt a ni hian zero point ah kan thian dan min lo nghak dawn a ni vawiin chu khua a kar hmasa zir tawp ni atanga khua that loh hnu in ni ni sa ni eng hmuh ni san loh hnu in vawiin chu ni rawn sa ve leh ta a lo lang khawp mai bawr khawp mai a vawin chu eng eng motor pakhat ah a dang an kal tawh bawk a

hnungah hian remsanga zuela hudson a chuanga motor pakhatin midang an kal tawh a aaa kar hmasa khanin tha zual award kan buaipui a kar khat mai pawh ni lo ahh a buai deuh phei chuanin a tha tha chuang te kan buaipui a ni tichuan pathian zara-- tha ve takin lungawi takin kan zo a kan lawm khawp mai a keimahni pawh aaa life hi life production hi ni e a hau tak dan a awm a a hau a tension hi sang em em mai a ni pakhatnaah chuanin inthla dah thiang lo tawp mai a life chhung hi chuanin chutah khawl thil a innghat te kan nih avangin kan khawl thil ah-- Pasatna chian lohna zeuh pawh lo awm se, pakhat pawh chiang lo se buai thei a ni. Tin, kan lak lai ngei ngei a siam rem thei tawh lo niin vangin kan tisual palh a nih chuanin kan tihsual ang ang kha a chhuak mai dawn a ni a. Chuvang chuanin kan tension a sang em em a, kan ṭang bawk a. A hun lai nana nana hi chuanin tul a nih chuan hau pawh kan inhau bawrh bawrh ṭhin. Ina, chumi-- Hemi chuan rar tha chhuah thin a ni. Ni lova pawng tawng nuai liam mai mai theih leh pawng tawng nuai liam mai mai hi chuanin a entute ah hianin hna thawk tak tak vak lo a, a niang ang khan a chhuak ve tawp mai a, hmuhnawm em em loh leh a lo thlirtute mit leh thinlung kha kan va hneh thei thin lo a ni. chumi ni vang chuanin channa theih tawp chhuah hi chuanin mi thinlunga a hmuhnawmna te leh kan thil tih te nena an mahni inzawmna kan nei tir theihna story telling tha tak story telling a ni ber zawk a chumi ni vang chuanin sut that theih tawh lo thil te ni vangin kan chang thin a ni

dar hlailam dar nga chiah ni tunah hian khasik ni ni tawh vangin khua a thim hma deuh hlek tawh a khulai khuan kawl ani tla pawh nal khawp mai ka la hman lo bek a aw mah hetah hian a lang leh tur a ngai ila zutlang chhoh ah kan tlan mek a ni tunah hian office ah kan lut-- phawt ang a he khu nalh a nalh khawp mai hnai lam ni ta sik ni eng sik ni eng mawi tak a sik tlai ni tla eng mawi kha ni heta hnung lam atang khan lo la to la deuh le khawpui khawpui

JB lunglei zona JB office lampang kan pan hmasa dawn a chumi zawha chuan mari chuan mari hall a engzana engveng chuan mari thing emaw ni tivel chunin ka hria hall a lunglei basketball lunglei division basketball tournament semi final naktuk a live tur a in set up dawn a tunah hian hei lungleh khaw chhungah an tlan mek a motor pahnihin kan hma scorpio scorpio tlana Zailo nen ah office ah tlang chho pawh-- Doctor. Inti mi. Ah. Uma pawh hi drop phawt an ting ka hria. Chuan office atang sa mi motor nen sawm ka chhup leng a. Kan thawk ri pang reng khawp mai a. Replay cam zawng zawng nen replay khawl zawng zawng nen kan kal a. Vmix.

muang lutuk hran loin kan kal a hei kan driver tlangval jacob a khalh thiam a zar a keini motor rui thang pawh rui loin kan thleng chu nia tunah hian civil lunglei civil hospital thanga kan awm mek a hian satai lawkah sawn jb Lunglei Aizawl Civil Hospital kan tum ram kan thleng chu a ni deuh mai a signal light a la pe heng vu a.

a in her dawn hetlai hi advocate kawn a ni ve em.

Lower Chanmari farm veng leh electric veng panna a nia hetlai pek thlak hian pek tha dawn lo mai phei hian Chanmari AOC leh Salem veng pheina a nia an an ni tih khan lo ding sia keini hian lo zuk tlang thla ang e nghak det.

Trust me darling Hawi chho la Yes thank you for the music Tunga tinga Jerry ta kha an kual thak lo a hre lo mun le Kawng ka hre rei thei miah lo a tia Usi setal khan a hriang chu Free time drift lut ngam dawn lo ah ngam mih lo chan mari lung le hnua khan a rawn leng tawng tawh a an thleng ta

Kan sawi fo thin a, tha zual ah a takin kan hmu leh e. Ani hi Bond a ni. Hei a ground vel a ni a. Camera kan in fit vel mek a ni hei tunah hian. Ni lo ta nia hei hi ṭu camera ṭu tur a nia ground bawm chhungah khan sei deuh ala awm help. camera an set up a mipa hi mizo videographer ah chuan mi bawn a nia tha zual a bawn ziak an hre leh tawh e hetahi rin dik a lunglei lama production mi bawn a ni bawk a lang. Voi chu mi bawn hlang ha mi bawn hlang in an khawih dawn a ani hi thiam anga riau a hei vawiinah graphics lama khawih leh daih dawn a khatiang vel kha kan nia mahni up ve hrim hrim ang e umm nice heng herh dan tete te hi. Technique a awm vek a ni yes umm umm umm tawngpawng herh luh ve ngawt ngawt chi ni lo an in hrilh nawn leh a ni e hei hall chhung hall chhung kha a ni a zau khawp mai. camera te khian set up mek a ni vawiin chu theih tawp kan han chhuang e.

a rawn lang leh zel a. Awle hei vawiin lamah Lunglei lamah basketball kan like dawn a, hei in set up an zo tawh a, darley-a match tan a ni dawn a. tunah hian graphics leh tih vel setting a siam khawih mek a hetlai hi director ber vawiina pu ber tur pu francis a awm a hetah a sirah jk a hetlamah hian score board lo buaipui tu tur jl a leh rs a chuan rindik ah jb zawlna lungleihlam ami. an hming bawk a. Jail a hi a thil tih tur ber hi a rawn sawi sel a, enge vawiin i hna ber tur. Point lo chhiar, point lo tar char char a ni mai. Chuan QRS a. Replay. Replay, replay kem lo buaipui dawn maw? Chuan heta hi Jerry a, a mah tawp. chuan jk a mi pawn a ni hi Thazuala ward a zoom in zoom out nalh deuh deuh a rawn beitu kha a ni a tlem a rawn fat chhin tawh chinah phei kha chuan che pawn tak kha a ni tawh mai a ni.

Hei ih basketball final a llb llb he lampang basketball final a death star leh chanmari ten final a nei dawn a chumi chu awm live sak leh dawn a ih tunah daw eng deuh nge awh match hi dar ah function neuh neuh a awm ang a darli vel aṭan an tia chuan.

Engho vel chu hun kan hmang leh dawn a, sawm pahnih mai chang vela chhuak turin kan in ready ton a, chuan kan hi pawh kan tluan kan beisei a ni Pathian zara chuan hei forest ah a awm bawk a, ani nei hian kan thu dun ngar ngawt a point score. Finally bun lutuk replay replay zawng zawng a khawih vek a ni chuan tah hian kan camera man leh fapa a awm a a nuam em ni min lam te nuam khawp mai lace te kan dawng lace dawng te kan lo awm a ni aw.

bauh mai a umm hei hetlai mahni lawka tualthan atangin field a tikau ta kha hei kan ding lama mi kha nia mihring vaivak pawh tlemin hmuh tur an tam deuh a vawiin final day te ni angin helo fans te lam pawh an rawn thahnem tur a ngai ila hei. Hei lei. Tunah hian Zailoa kan chuang a, kei leh JK leh aw a hmani khaw ngen awm. JK leh RS leh kei kan chuang a, Jerry hi chahin a chhuak a, chhungte in lamah. Tih loh chu Umapuia leh Usisa leh Jalan.

Umm kan rawn let e tunah Zonet JB kan kal dawn a umm tlaiah hian Zonet JB Zonet Cable TV Private Limited office lo in tik kalh mai a.

Changkang taka system changkang taka thuam kan tum a ni. Chuan a hun hi a bang tin hi kan en hlawm a. Khawilai pawh hi mi pahnih inkawm nan hi emaw mi pathum inkawm nan hi emaw hman tangkai vek theih turin a ni a. Hmun lian tak kan neih loh avangin awm ang kan hman tangkai dawn a ni. Zawhvel durin la nem.